Nerġgħu nilqawkom lura l-episodju ieħor ta' Digging Deeper. Illum ħanaqbdu topic forsi naqra kontroversjali naqra żgħira wkoll forsi ma tantx nitkellmu fuqu, però ħankun qegħdin induru naqra żgħira l-idea ta' mewt tal-ħajja, sort of anka l-esperjenzi ta' forsi pazjenti, professjonisti, kif iduru eżattament ma' dan it-topic Illum għanna l-mana l-Dr. Konrad Borċ li forsi jista' jtina naqżer insajt aħjar. Ma nafx jekk tintroduċi naqra lilek innifsek. Mela, jinsimni Konrad Borċ, għandi 47 sena, miżżewġ għandi tliet tfal, ili naħdem l-emerġenza 23 sena. Okay. Um, diki. So, so you've had your experience yes. naqra mux ħazin. Ok, um, issa semmejt li l-ek taħdem l-emerġenza, so I assume anka um, you've met many realities, um, anka experiences naħseb um, ikollok. Eżat. Um, issa, is, is it, it's something that you often see. Um, hemmx sort of any qualities that you would associate with working there għax I can assume li taħdem l-emerġenza it's not for everyone and no, it's not it's something not that you can deal with especially for such a long time. No, il, il um, so um, pala qualities definitely you realize it's not for everyone għax meta n-nies jiġu jduru għandna ikunu tobba żgħar pereżempju jew nurses mm -hmm. ikunu fil-bidu Kważi kważi tinduna mill-ewwel jekk mhm. bniedem ikollu dik isu l-aptitude li jibqa' jaħdem hemmhekk. Mhux ġast għax hija intens, għax pereżempju l-IT huwa intens immens. Mhm. Għamil qed dejjem mal nies li huma na critical state. Ġifieri, but it's not just the intensity, hemm l-intensità u mbagħad hemm il-pace tax-xogħol. U hemm dik is-sens ta' chaos qisha kważi, qisu you're always stretched a little bit, dejjem minn ħaġa l-oħra, minn ħaġa l-oħra, minn ħaġa l-oħra. There's time ukoll against you in the sense ta' the urgency of it, ġifieri dik għalhekk it's fast paced I assume li sort of. Hemm kull ħoġġa ta' pazjent jiġu l-emerġenza, hemm min għadu jiġi bil-sprain toe, you know? Ġifieri, tista' timmaġina jkollna from the worst of the worst. Aħna nkategorizzaw minn from one to five, ġifieri. One huma they are critical, have to be seen to right away. Mhm. U dawk mingħajr tlaqli they are seen to right away. So, mhux kulħadd vera hemm varjetà enormi u forsi dik parti mill-problema wkoll li you're always sifting għax fost dik il-pile ta' 20-30 pazjent moħbi hemm wieħed li jaf 5 minutes oħra, 10 minutes oħra, un forsi naħseb dik jaħodha mit mus stressful. Nista' nimmaġina, it's a big responsibility. Bej wieħed u liħor, it is a big responsibility. Even for you li jisek eh, taqta' naqra bejn pazjent u ieħor għax eh, tkun għandek kemm ġej minn emerġenza which was something chaotic going on and then you have to see someone kif qed inti b'xi sprained toe ġifieri. Ma taqtax. Eh, I think li teqpa' miegħek ġifieri ħaġa bħal dik it's not something. Ehm, hemm każijiet li ma tant li jkunu traumatic mhm. li ġeneralment ngħidu l-istaff imorru jieħdu kafe, jieħdu break, jitkellmu ftit, whatever. Ġeneralment meta jkunu Very traumatic cases, jien naf mewt ta' tifel per eżempju, jew ta' tfal. Those are always invariably traumatic għal kulħadd. Juru, jekk kemm jekk juru, juru li huma you know, traumatic, kemm jekk huma li karattri nis li huma ejja mexxu ejja morru ħaġa oħra, imma xorta tkun laqtitek in, you know, deep, deep. So, hemm każijiet fej ġeneralment ngħidu isma' Have a break, imma in most of the cases, ikun x'ikun, minn ħaġa għal oħra, I don't think, tlaqt ħaġa u eżatt, tmexxi li għall-oħra. l-każ minnu nnifsu d- itik iċ-ċans li tieħu dak il-break, which leads me to my next point. Naħseb reżiljenza, it's, it's a very it's a quality that you need to have um, in this job, għax ma naħsibx li it's something li tista' tmur minn kas għal ieħor, kif qed tgħid inti tiltaqa' ma' ħafna trawmi differenti. You have to be resilient to be able to face all of that in a span of a shift, fil-verità. You have to be resilient, but resilience is a, is a, it's a big word, u fija ħafna mhm. affarijiet ġo fija. Um, u resilient kem kun resilient fil-verità, jekk mandekx a support structure mhm. in your own life, ġviri li kem pala individu, kem pala li surround you, mhm. it catches up on you xorta, ġviri tkun resilient kem resilient, jien niftakar jina famil da xol, 15 years, u hemm ikun hemm każijiet li vera they trouble you. But at one point, if you've done it for long enough, you have to deal with it. Trid tipproċessa naqra l-affarijiet li tkun rajt u esperjenzajt. Reżiljenti tkun tkun reżiljenti, ġifieri at one point it-taska ċapon, ġifieri you have to take stock u tajt isma'. Eħe, part of being resilient is also processing the experience, ġifiri, you need to be ready to be able to process the experience, għax da bħal kull trauma oħra, anke li ma tarax fuq xogħol if you're a person, jiġifieri u ġost esperjenzajt trawma fil-ħajja personali tiegħek, tista' tkun reżiljenti biżejjed li forsi ma laqtitekx bħal ma laqtet il-ħadd ieħor, però you still need to process it. U I think li having a support system, having something that is stable li tista' tissapportjak because you're doing it professionally u ħad iltaqa' magħha ta' kuljum. It's not something bħal ma tgħid fil-ħajja personali tiegħek it happened sort of you couldn't expect it, xol tijak, you're aware li most of the time you're going to find it. There's also but um, kind of resilience is also the fruit, naħseb, tal-esperienza u l-knowledge fis-sens mhm. li tista' tkun bnem resilienti ħafna, imma jekk kas it's out of your debt and you know li inti tkun you're out of mhm. your debt, You you freak out a little bit. Ma' esperjenza tiġi iktar calm because għax inti taf x'għandek tagħmel. You know, komplessa kemm tkun komplessa, kemm ikun kompless il-każ. U dik hija kważi kważi parti mir-reżiljenza wkoll li tqisu progressive experience ta' maż-żmien. The sense of helplessness fil-verità it's everywhere u timxi miegħek jiġifieri u anke għandek kemm għandek esperjenza the sense of helplessness dejjem ħassiba ma' wiċċek, Umbat it depends kif inti timxi magħha sort of jew you let it eat you up u id-difizju. Jew inkella tgħid okay like in this aspect I cannot be helpful jew how can I be helpful in another way jew il-min nista' nibgħathom so they can actually can get what they need. Fortunati fis-sens l-emerġenza li aħna We are the, the entry point tal-isptar kollu, ġifiri, mm -hmm. specialities kollha, they are there and they are available għalina, ġifiri, mm -hmm. meta jkollna bżonn nirreferu xi ħadd ieħor. Ikonna, ġifiri, that minimizes helplessness, ġifiri, uh -huh. kull risorsa li għandna bżonn. It's a support system on its own, In its own. Anki, anki, not only just expertise, anki bħala, per eżempju, jina fik għandi bżonn CT scan, Hemmhekk qiegħed l-iscan. Jiġifieri I don't fee experience that type of help and so naħseb hija parti mir-raġuni għaliex inħobb l-emerġenza li I like to have il-lodda kollha at my disposal biex pazjent ikollu li xkollu bżonn. Badna ma minni ilu. Ħalli naslu għal konklużjoni ngħinuh. Dik ħaġa li lili tiġbidni lejn l-emerġenza, tiġbidni lejn l-isptar in ġenerali. Għax fuq barra in the community L-għodda ma limitati, ġifiri, mhm. at one point, bniedem tista' tgħidlu ħa nirreferik. Nku. You know? Nku. Um, Is there an experience fejn isa forsi baqat miegħek jew meta forsi tista' tgħidilna aktar l-ewwel darba li iglek taħdem l-emerġenza, pero I'm, assume, I'm assuming you had your first ek tejt naqra ta' xok sakem anka you got used to it. Is there something li sabaqat miegħek, something li um, forsi helped you build who you are today, forsi anka ma xogħolx kif qed inti with experience and mm. with time meta tesperjenzhom aktar u aktar you you're able to handle them a lot better. Naħseb, ha. Imma il again xorta tibqa' ngħidha l-ar esperjenzi dejjem jikkonċernaw sa ċertu punt. One of two things, jew it-tfal, mhm. jew inkella imwiet, jew sofferenza li hija marbuta jena jdu mal-ħażen, ġifieri murder, violence, Accidents ukoll imma qisu accidents the it is an accident fejn ikun hemm qisu kważi kważi l-ħażen jien naf niftakar kien hemm omm li jien raġel tagħha qatilha. Aħna konna qed nippruvaw nsalvawlha ħajjitha. Barra hemm it-tfal tagħha. It's very intense. I can imagine.
So,
kif kelli nala għajnej u ngħid x'inhu ma' każijiet li jibqgħu f'moħħi jekk stampati f'moħħi. I have maybe three or four um, waħda wa um, il-mewt um, ta' ta' baby li kienet ta' ħabiba tiegħi. Okay. So that was in its own way mm -hmm. traumatic. Uh, sfortunatament um, konti jatemmek meta daħal Eh, my brother-in-law kellu accident okay. mutur and bdejt naħdem fuq, aħna ħarab rabi, meta bdibdew naħdmu fuq in-nies, meta jiġu minn trauma, from a mhm. trauma, jiġu bis-stretcher. Uh-huh. U kunu marbutin b'mod li inti ġast tara biċċa ta' qoddim ta' wiċċhom biss. U ħafna drabi, it's funny, I mean, daħal bdejt naħdem fuq u l-qasraftu, mux għax kien weġġa' wiċċu, it's just il-mument you're so focused. Because you're focused on doing your job.
Eżatt, the trauma, the job, not on who the person is, li sa ċertu punt it's needed għax yes. at that moment in time There's no that's not emotion. that's not what's going to help you fil no. on doing your job. Fatti meta kien weġġa tifel tiegħek kun isni baħnan. Naqasna ġin nistaqsuni nġibu ambulanza Iva, le, Iva, ma kontx niswa għal xej. I mean, naħseb anka, nistan immaġina, that's why it's a rule li anka meta jiġu nis very close to you ma taħdimx maħħom, għax there's that bias li sort of this is someone that you care about, hemm ċertu, u kifet inti, your thoughts are int Ħa nara kif ħa ngħinu sort of it's this, this and this, it's being biased, it's being flooded with other feelings, other emotions, għax you're feeling the trauma as well fil-verità, għax qed taffetwak. Ġifieri, I can understand li isek anka as a job on its own, speċjalment Malta meta ngħidu Malta żgħira u mhux l-ewwel darba li forsi tiltaqa' ma' xi ħadd li minn hemm u minn hawn tafu, it's difficult to have to step out the shoe, to step out of your shoes as you know someone personally and to do your job professionally. Thank God, I mean, I know something that happens every day, ma mhm. having said, nasab kut kellem kullħat l-emerġenza, um, hemm pattern li mhm. meta jgħidu JCPR minn fej ta' slema. Minn fejn? And you, f'moħħok ġa qed. Tagħmel naqra, you put the puzzle together. Tara jekk hux relative tiegħek, missierek, ommok, someone you know, ġifieri, mhm. naħseb kulħadd għandu dik il-ftit esperjenza li għamilha din. Mhm.
Issa, eh, kif qed ngħidu sort of ħafna mill-pazjenti li jidħlu għandek, it's most of the time life threatening situations um, u jew kunu deħlin kolom bżonn imorru għal xi operazzjoni fejn it's life or death jew dak il-ħin stess it's life or death sort of. That, again, perception tkun li sul l-emerġenza we're always dealing in the critical of the critical. Mm -hmm. Fil-verità, I would say li critical are a minority, jihdu l ħafna ħin. Mm -hmm. so they are the work, pala workload ikollok team sħiħ jaħdem fuq pazjent wieħed għal numru ta' sigħat. Ġifieri imma bħala numri Il-maġġoranza tal-pazjenti jidhru mhumiex critical at that point in time, jiġifieri so mhux li aħna qegħdin il-ħin kollu dealing in life or death. Alla ħares kien hekk, taf? No, għax I think inkella tispiċċaw għax inti mbagħad trid xi ħaġa biex tbatti l-oħra. Ftit, you have to take a step back. Eżatt.
Imma anke xi ħaġa li forsi ma nafx jekk ninnotahiex jiena, imma Ħafna darbi kif eżempju jkolli xi relatives tiegħi jew xi ħadd ikollu xi accident gravi jew isalva, illallu, thank God, miraklu. Do you often find that mal-pazjenti li jisom they attribute their sort of isu imnalla lej something maybe higher mill-li t-toba ġri nejdu, ok, thank God, ma tabib li għamil xol. I don't think they're exclusive in a sense, taf kif Alla jista' jinqeda bil-ħmar, you know, sa' ġifiri biex jagħmel affarijiet kbar, ġifiri, I don't think they're mutually exclusive. Għana nixtieq li nista' ngħidlek li nagħmlu ħafna ħin mal-pazjenti wara, li mm. nkunu staw npoġġu magħhom nista' ngħidlek l-expressions kollha tagħhom wara. Iktar kważi kważi jiġu lura b'xi ħaġa oħra jew ma' xi ħadd ieħor. U jħarsu lejk jgħidu intarba kont. Ok. Salvajtni jew whatever their big words ta' mhm. aħna ħadd fl-emerġenza naħseb ma jħares lejħin lilu nnifsu. Mhm. Pala salvajt il xaħat, you know, għamilt il-parti tijaj biex entu bnidem, għax salvajt tijak kelma kbira jisa, mhm. taf kif, ġifri, jidin morx issalvaw minn from a burning building u lajtu minn ħadd tal-mewt, taf kif you're part of a team which has helped and contributed. Infatti, jek kont ħanejdlek, it's nice u kollox bla the connection hija li you feel like you're part of something li there is a unit, there is a team behind it li ħadd ma jagħmel xejn waħdu, which circles back to the support system fil-verità within the professional world. Total. Ġiri, minnajr dik anki jek titħol emerġenza, ġibi one of the karatteristiċi li tinduna li in-nies jiċċawta ħafna ma' xulxin. It is a coping strategy. Ġifieri, u għal ħars ma kienx hekk. Le, mhux hekk, I mean, given that you see a lot of negativity, forsi anka ma tgħidx nothing major, traumatic, imma inti dejjem ta' faċċa nies li huma miġuwa in one way or another. Ġifieri anke jekk sirt idejja, xorta miġuwa mdejqa, fim qed nibki minn x'ħan iġi għandek ferħana. Il-customer base tagħna huwa naqra. Eżatt, ġifieri Bla ma tgħid you're dealing with a lot of negativity u trying to be positive for those people, it's draining fil-verità you need to get back a bit what you give out. Ġifiri, I think it's important u kol kifet inti li mnalla the situation is li you don't deal with traumas all the time, għax li ah, kiku you're better naħseb tispiċċa negative zero, zgħru mux forsi. Inkredibli kif laħardek, minna survey reċenti tal-nista l-emerġenza, just to mhm. get a feel tat-tobba tal-emerġenza. U eh, waħda mis-soqsijiet sa' sejnijom kienet għaliex inġbiet l-emerġenza. U top 2, practically għal kulħadd, hija il-closeness and the camaraderie u l-ek il-sens ta' tim u ħbiberija li jem mhm. bejnietna. Ġviri, that is priority għal-nis li għazlu emerġenza. Because there is a that atmosphere, ħafna si sens ta' minix, I'm not surprised li Pereżempju, suldati li jmorru għall-gwerra jispiċċaw ishom aħwa. Because in such intense situations, it you build a bond isek li tkun vera tkun deep, it goes beyond friendship in some ways. Yes, u it's a type of job fejn there has to be vocation in it. Ġiri mux mort l-università, ġibt il-degrees, ġibt il-masters, whatever you got your qualifications, applikajt, aċċettajt u tħalt naħdem. It's not your regular nine to five job li dħalt għamilt l-office għamilt ir-responsabilità tiegħi u tlaqt. There has to be a certain vocation to it għax kif qed tgħid inti anke you need to be a team player, you need to be able to bond ma' dawk ta' warajk, ta' madwarek għax it's something li fil-verità you're not going to take it home either għax tal-familja they're not going to understand you bħal kollega tiegħek ħajfmek għax he's been in your shoes, he's been in your situation mhux bħal mami jew bħal partner as in they don't really understand why. U I think that's what makes it very unique għalfejn it's difficult to find someone that fits that wants to be in that job. It's part of it, and I do export, because eh, eh, motin fatturi li huma just human factors, u, I mean, għana għer, I note il-ġenerazzjoni tal-zaza l-lum, mhm. their well-being is really, u vera importanti, a sense of well-being, work-life balance, etc. u fil-hierarchy ta' x'inhu importanti għalija meta nagħżel karriera, well-being and work-life balance are very important. Issa, hemmhekk aħna we don't score very high. Nista, nista nimmaġina, I mean, u fej, fej kifedna fej tidħol vocation sek bla ma trid you're a bit more forsi in it milli kifedna l-ewwel sort of just you go and you do your job. Having said that, jekk nista' bħala bilanċ ukoll fis-sessin, Il-fatt li inti rajt pazjent, you did your best, but they went on, ma baqax responsabilità tiegħek. There is some relief in that. Għax inti, per meta kollok, per eżempju, tkun tabib l-isptar, daħħal pazjent taħtek, huwa pazjent tiegħek, għadha ħadd mhux terġa' ssibu. That responsibility is continuous. Meta nagħlaq il-bieb mur id-dar, Ma tafx eżatt ma għax you didn't leave anything behind, sort of nothing's ever unfinished fil-verità.
It's a plus imbagħad. Vera, it's nice to know li sort of, u I can imagine anka minn naħa ta' pazjent ġifieri, I can imagine li it's scary li tkun jgħad f'sitwazzjoni fejn jgħad f'sitwazzjoni bej ħajja u mewt, pero seeing a team, seeing people work on għatminti sort of jgħatem unbat naraw, unbat naraw kif ħanirranġaw, sort of that's very reassuring, that's the support unbat li again, support, the support system li support not just you, anka the patient, the, the person, whoever is going through it fil-verita. It's, it's very it's nice to look at it from a positive perspective, għax kultant kif nitkellmu mal-emerġenza u mal-ewwel l-allu minn jaf and the negativity starts pouring in ta' minn jaf xjaraw, minn jaf kemm it's fast paced. Però mill-pożittiv li joħroġ minna that builds on you as a person li xi ħaġa bħal mewt u xi ħaġa bħal trauma u affarijiet hekk they do leave behind these traces and it's nice to see li fil-verità anke from professional's point of view it's there, it's present, mhux xi ħaġa li anke pazjent biss iġorr miegħu.
Waħda mill-privileġġi naħseb taħdem fil-mediċina ġenerali ma ovvjament iktar ma jkun intens se ngħidu mhm. ix-xogħol u l-fatt li anki tiltaqa mal-mew, tista' xaħnajt għan nitkellem fi sem sabi kollha, ġifieri not at all. Mhm. Not at all, nitkellem bħala Konrad biss. Mhm. It is like a life lesson every day, ġifiri fis-sens li jien naf tal-familja tiegħi jgħidulek sni sni blah meta tpoġġi biex nikol Christmas lunch dejjem ngħid ah kemm sewwa qegħdin hawn. Kemm kemm inħossni grat li qegħdin hawn kulħadd You've seen you've seen the other extreme or you've seen the other side. Every day, every day this tantem room for gratitude. Mm -hmm. Every day of life is a gift. Mm -hmm. Ġili, per eżempju, nis kolom l-esperienza meta jmur funeral. Tajt tiqaf tu rifletti għax il-ħajja maġna. Muxek. Ma jkollokx ċans tu rifletti u ta' prezza. Muxek. It's such an opportunity meta inti tkun imdawar b'daw l-affarijiet ta' kuljum biex flok they pass you by. Eħe, ta' prezzom naqra aktar, it gives you, it gives you a different point of view, it gives you a different perspective. Issa, xaħġa bħal di, U meta titfaċċa ħafna, titfa' sibma wiċċek ħafna mewt, mewt batija, it might lead you to question certain things fil-ħajja tgħid sortu għax ġaw it-batija, xaw il-mewt. Has it ever impacted you um, uh, forsi it gave you doubts jew anka with the afterlife is, is it something li ġili Did it cross over? Um, it, it invariably crosses over, u I mean, tmiss mal-mewt u mas-sofferenza tkun vera tittala għajnejk biex ma saqsix mistoqsijiet eżistenzjali. You have to ask them. Mm -hmm. Again, kważi kważi taffaxxina li kemm in-nies u vert li forsi ma jsaqsuhomx, ġifieri meta nkun nkellem il-kollegi tiegħi, hemm minnhom they ask them more than others, there's definitely hemm spectrum fiha, ġifieri hemm min jagħmlu impatt kbir fuqu and they lead them to question, hemm min isu 6-6-12, mhm. taf kif, mhm. but yes, it does, I mean, in my, in my case, I mean, tħares li sofferenza U it can lead you to a place. Fatti, mi għaj nifsi najt, I found that there's, it can lead to three ways in a way, ultimately. You can become a hedonist, teħx mhm. għal-moment, mhm. issa li jemmem għada l-ġol kaxxa, u għajx għallum. You can make a lot of mistakes like that. Eħe, għax. Eh, There's a good thing, hemm tajjeb fija għax ta' prezza, tgħix il-moment, u fl-istessin tista' ma' deċiżjonijiet li they can be, they, they're not necessarily the healthiest options, um, choices. You can, but do what worries me most, meta spiċċa fatalist, tajt, sa mux kol xorta kollox għal xej. Mhm. And that's, a, it's a, it is a dangerous place, a dark place. Um, so, and, and then,

It's not always easy to understand. Għaliex, għaliex, għaliex hemm is-sofferenza, għas nipprova nweġibha. Tanti hija mistoqsija komplessa. And I think if we were able to understand it and dan ser jit we wouldn't be in certain situations li għaw li għedin l-lum, fi sens hemm ħafna fair that we don't understand for a reason, um, fi sens li jekk nistgħu nifmu kollox,

Jiena milli milli qisni nħoss li jiġri we end up fixating on such a a detail fil-verità għax if I'm going to fixate on understanding something so complex bħal mewt, bħal tbatija. Però if there isn't one thing, m'hemmx l-oħra, philosophically speaking. Jekk m'hemmx it-tbatija, We're not going to experience the beauty of it, sabiħ tal-ħajja, il-ferħ, is-saħħa, sort of being healthy. Jekk qatt ma esperjenzajna l-mewt, ma nistax napprezzaw dak li għandna meta aħna ħajjin. So, it's a very big thing fejn isna nipprovaw we understand such a complexity Pero I think it, we can get too much wrapped up in it.
I must admit, iktar nsib li it-tendenza jen nis jaharbu minn mistoqsija kważi, mhm. there is a sense of running away from the questions regarding that. Tista' mhm. fil-verità jekk hemm xi ħaġa li hija ċerta hija li xi darba ħamutu, it is a certainty. Mhm. Fjus hemm ftit ċertezzi fil-ħajja, dik ċertezza assoluta. U issu kważi kważi issu look away, nħabu taħt it-tapit. U maħniex imdorina se bħala kultura, bħala soċjetà li konna konverzazzjoni fuqha, because it's a very important conversation to have. Mhm. Um, is-sens ta' escapism dwar il-mewt is a habit that then you keep unfortunately tibqa' sejra anke fi xuħija. Which is not the right time to have an escapist problem with, with that, you know. Santi, u għalħin li wieħed jieqaf you take stock and say, okay, ħan nibda nagħmel ħbieb mal-idea, you mhm. know, u l-implikazzjonijiet tagħha. Taf kif? Imma naħseb I feel it as a culture we're really, really indawr wiċna jisna. Mhm. Għajġi suġġett indawr wiċna. It is an uncomfortable, it's a difficult yes. subject. Yes, um, pero mat kifet inti jisek we tend to be jow ħanix

you're not going to undergo the sacrifices necessary biex għada pitada tilħaq dak l-għan tista' tkun għan relazzjonali, tista' jkun għan mhm. ta' karriera, ta' ta' proġett. Eżatt. And you can also go the other way fejn kif qed inti sort of we avoid the entire thing meta xi kultant we associate il-mewt meta nixxieħu hekk, però kif qed inti it's going to happen when we don't really know. Ġri we need to find that balance of maybe not ignoring it daqs li kieku eh, minn xħammut, pero lanqas li qed nistennija li ħad iġini għada, għax it can create a lot of barra l-stress, it takes over your purpose, għax you're replacing it fil-verita with one, with with this whole idea of uh, dying, not having anything. Issa, parma semmejt inti sort of. Nasib memx, memx, um, Naħseb in-nies ma jsibux kuntest fejn jiddiskutu s-suġġett b'mod healthy u mhux necessarjament b'mod negattiv. I think that that's lacking ukoll, jiġifieri m'hemmx kuntest fejn wieħed jista' jsaqsi mistoqsija mhux bilfors ħa jsib risposta imma ħa jesplora s-suġġett. U naħseb dawk l-opportunitajiet huma ristretti ħafna. Aha, and especially naħseb when it comes bħalma semmejt inti what fate is to you. And what a role it played um, fl-esperienza tijak, fil-karriera tijak. Jina anka għan nitkellem eżempju minna ħatijaj personali, kif nsemmi li għax eh, għandi l-fidi, eh, temmen falla li joħloq didbatija kolla, temmen falla li ħallik taddi minn da kollu. It's a good question.
And
there were moments where it made me wonder, ġviri mux għan ikdeb, there were moments fej I was like, għandhom raġun, sort of this very almighty God li nsemmu li jħobna, li U meta tara verament sofferenza hemm għax when you have certain experiences fejn tgħid il-lallu. I'm, I'm very privileged in my position compared to other people. Um, uh, jina nitkellem meta eżempju għamilt volontarjat u hekk laqtitni ħafna. It does make you wonder, have you ever had those moments fejn it doubted it jew it made you wonder? I must admit, Imma fuq livell razzjonali, is-sens li wieħed naħseb jagħmel question mark, kif jista' jkun Alla huwa all powerful, jiġifieri jista' jagħmel li jrid, all loving, jiġifieri he means well, u fl-istess ħin ikun hemm is-sofferenza. There is invariably hemm an apparent contradiction fiha. Mhm. Jew contradiction, jew apparent contradiction. Fuq level personali, I, I, I'm quite sure li li kikum hemmx is-salib li unu I just can look Issa nħares lejn salib f'Ġesù, Alla li jbati, li hija kontradizzjoni fiha nnifisha, ittini wens li qisu kont mhux qed tifhem kollox, li hemm dimensjoni mhux qed tara u li fl-aħħar mill-aħħar mill-aħħar meta kollha nagħlqu għajnejna jaf hemm post li kif jgħid Ġesù m'hemmx biki M'hemmx dwejjaq. And that would be justice in the end. Jekk hemm post bħal dak, minkejja s-sofferenza transitorja li hemm hawn, jaf xorta imbagħad hemm xorta ġustizzja, xorta hemm sens li nħarsu lura ngħid u hija. That, that idea li there is something after li sort of all of this is going to mean something li

It's very um, touch and go man nies, għax min jgħidlek iva, sort of ngħix ħajja tajba biex imbagħad ikolli ħajja tajba wara, u mbagħad ikun hemm min jgħidlek sort of x'inhu l-punt biex ngħix ħajja tajba wara u l-ħajja li qed ngħix issa mhijiex. Mm-hmm. I think to be honest with you, you had to distill it, ngħid, okay, um, tistajt ċertezza li hemm ħajja wara l-mewt, definitely not. Mm-hmm. And jien ħabba li xjentista, when I think of proof, I want empirical proof. Mm-hmm. Having said that, ma nasibx li kull

Nemmen f'Ġesu'. Ġesu' qal dak li qal, wet dak li wet, and I have staked my life on it. That is where my gamble has mhm. gone. Naf qed nifhem il-punt tiegħek li kind of Pascal kien għamel il mhm. Pascal's wager li basically you know kellek ma tkunx taf aħjar ju bet fuq dak li mhux ħad titlef xejn minnu. U tagħmel sens, ġifieri it is a, it's a very utilitarian way of looking at it, however. Ġifieri jekk bniedem irid ikun kind of emmin ngħid isma' jien għandi bżonn xi forma ta' inkoraġġiment biex nemmen mhm. biex nagħmel dak il-pass tal-fidi. And I, I don't think I would look at the question. I would look at the person who made the statement. Ġifieri kelli ngħid hemm triq biex wieħed isir jagħmel deċiżjoni, I wouldn't, ma mhm. nifokax kieku fuq il-mistoqsija, nifoka iktar fuq il-persuna ta' Ġesu, fuq xqal, milli fuq il-mistoqsija stess. Which I think you can also apply to meta you're talking with someone, ġifiri, fi sens as an experience, um, you know, jista' jkun I have a certain outlook on life for a reason u inti you have a certain outlook on life for another reason. Um, Però jina dejjem ħassejta li it's all about perspective fil-verità. When I was going through a very difficult time, when bil-Malti bdejt nħoss li jiġri xieġri kollox qed jiġri kollox ħażin, where the doubt of kif edna l-ewwel, why is there this almighty God u għalla jbirek kollox qed imur ħażin. Speċjalment kont ngħid mela jiena I, I do my things, I, I, I do everything I can to nkompli nitma u nkompli nkabbar il-fidi tiegħi and this is what I get in return. It's, it's totally understandable. After I got through it, I was like, the reason that I got through it, għax I believe he was there with me. I don't think I would have been able to go through it li kiku kont wahdi, li kiku I did not have that support.

And I realize li it's all about perspective, għax jekk nerġa' ħares lejha negattiv, I can turn the situation un dawar anything in the negative li abbandunani, I'm on my own, I don't have anything, il-fidi ma tiswa xej.
L-unika kind of danger tal-kelma perspettiva hija li ddaħħal element relativizmu fiha, mhm. sense that kind of like, so ultimately, jew fil-verità, jew hemm jew hemm xalla, mhm. u jew jimpurtah jew ma jimpurtahx. Ma nasibx li there is a way in between, so somewhere there is truth. Mm -hmm. And we must pursue it, we have to irridu nfittxuha, għax li waħda nsib mill-iktar perikli filosofiċi esistenzjali hija l-fatt. My truth, your truth. There is such a thing as truth. Um, anke jekk il-verità hija li għadha ma eżistix, imma lanqas jekk nistgħu naqblu Li hemm verità li nistgħu nfittxuha u nsibuha, I think it's already bdejna vera tajjeb. Ħalli mhux, għax l-iktar ħaġa kważi odjuża għalija tkun li my truth your truth bħalli kieku fuq livell naturali hija vera ħaġa ma tagħmel sens, jew ix-xemx taħraq jew ma taħraqx. Mhm. Jew il ma nafx Jekk gravity pulls you down or it doesn't, hemm affarijiet li huma fattwali mhm. u l-ebda ammont ta' opinjoni ma ħadbiddilha. Mhm. Ehm, u l-istess ħaġa ġifri, ma jeżisti ma jeżistix. That is at least a logical truth, hemm dika verità mhm. razzjonali, ħadd ma jista' jmerja, mhux qed ngħid li Alla jeżisti, ma naqas jekk naqas nibdew mill-idea li nistgħu infittxu u nsibu ħaġa li hija reali, and it's not just down to personal opinion, Inkunu ġa bdejna, naħseb inkunu bdejna mixja lejn suġġett vera importanti u għal anqas ins, hemm ċans ins naslu konklużjoni hekk, għal anqas fuq livell personali. Eżatt.
Kif qed inti sort of there needs to be a space. Irdu nagħtu il-lok li I believe it's a very big factor għalfejn għandna ma wasalniex sem. Mill-opinjoni tiegħi anka looking at a local level għaw Malta, kif seminu l-ewwel l-idea ta' mewt is very much avoided u sort of nieħdu mal-ewwel l-idea ta' negattività, pessimizmu, sort of dwejja li I understand, it's understandable. Pero we need to be able to sit down and look at all of it. not the sad part of it biss. Li fil-verità, and I've met people li out of death, out of tragedy, ħarġu ħafna affarijiet sbieħ, ħarġu we are they become their own person ħafna aktar u aktar mill-li kienu qabel. And we need to be able to credit that as well. Mux natu il-krettu bista dwejja tal-pessimizmu, so there are funnily enough, positives, positives yeah. to it. Issa, we've mentioned many different aspects and I think it's one of those topics li bil-Malti naħseb id-dum kemm id-dum titkellem fuq u you never really grasp naqra fuq li ma triqħat mura you can look at it from many different um, point of views. Pero What is something li forsi anka bħala messaġġ li jisek trid tmexxi jew something that you live by and you try to um, uh, give it to others about what you face, about what you go through, not just maybe on a professional level, imma even on a personal level, um, uh, li kuhu kelli ngħidlek you sum it down, what would it be? Għax mistoqsija kbira di. Can you, can you narrow it a little bit? Okay, um, if there's something li ħadd mill-esperjenza tiegħek um, li faċċajt ħafna affarijiet, x'inhija dik il-ħaġa li kieku ju try to pass on to others. Um, uh, kif għetlek not just on a professional level, manka forsi personal, kif semmejna forsi the perspective on, on that, the, the, the... I mean, Huwa suġġett importanti nitkellmu fuq il-mewt, but I think on a personal level, um, kif qed nitkellmu qabel, il not to underestimate, you know, your need for love. Mm -hmm. You need everybody, kulħadd għandu bżonn, f'deż jekk hemm ħaġa li hija absolute uniform shared human factor. Huwa li għandek bżonn you need to be loved. Now, mm -hmm. Għandha dimensjoni spiritwali li forsi wieħed irid ifittxa li fil-każ tiegħi kienet importanti ħafna li bnedem jesperjenza l-imħabba t'Alla. Hemm dimensjoni għal minnu forsi jagħti u li huwa ġast ehm, umana. And you just have to acknowledge it. You have to acknowledge Your Your Weaknesses. Um, kien hemm awtur eh, tajjeb ħafna Henry Newen kien jismu. U he was a very deep man u kien għadda minn ħafna. U kien dejjem iġib analoġija tal-iljun u l-naġa. Kien jgħid kind of like kulħadd għandu l-iljun u l-naġa. Sa aħna ngħixu f'soċjetà fejn tkun b'saħħtek, you have to be extroverted, you have to be successful. Imma kien qal xi ħaġa li vera laqtitni qal you're genius u kien qed jgħidha mhux b'mod intellettwali bħal mhm. IQ, you're genius as in your unique character. Mhm. Mhix ma tinstabx fl-iljun, tinstab fin-naġa. The more you reject it, the more you are rejecting possibly some of the most beautiful mm -hmm. and unique gifts of, of the first person uh -huh. that you are. Allura, kind of like, it all ties in, like, you know, that if they have a space, jek għandek post fejt inti tista' tkun maħbub, hemm post fejt tkun vulnerabli. Mhm. And tu tista' post fejt inti tista' tiskopri lek innifsek u tipproċessa wkoll ħafna minn dawk l-affarijiet dawk id-daqqiet li tieħu ta' kuljum. Eżatt. Jien li tik il-ħajja.
Eh, palma semmejna l-ewwel qisu sort of you cannot really experience and appreciate one thing if you don't have the other, as in philosophically speaking, sort of if you need to experience and have strength, you need to embrace weakness. what makes you weakness, what makes you weak as well. Thank you ħafna tal-li ħatna f'dan il-vjaġġ. Eh, interessanti ħafna on a professional, personal level mill-esperjenza tiegħek anka bħala tabib f'ambjent fejn it's chaotic and u sib ħafna minn dawn l-affarijiet ma' wiċċek. Eh, u ningrazzjaw ħafna ta' xogħlok u tal- team kollu tiegħek u ta' the system that you have going on. Eh, aħna minna ħatana bħala youths bħala thank you għamennilek dal-frame, għamlu għamlu zazuħ mill-komunità tagħna hemm Isaac illustration tiegħek bħala remembrance u bħala thank you. Thank you.
Tal-li ġejk. Thank you, I love it. You're welcome, thank you inti. Grazzi ħafna ta' din il-dimensjoni ġdida li tħalna fija, kif għedna topic li kiku ma nifqux nitkellmu fuqu. Grazzi ħafna lil min qed jismana u lil min samana fil-poddati li għaddew. Ninkoraġukom taraw dawk li għaddew u nistennewkom u nerġgħu nkellmukom f'dak li jmiss. Grazzi ħafna.